It-tieni miżura li ddaħħlet li għandha impatt fuq il-mara, però mhux il-mara biss, però għandha impatt fuq il-mara sew u ngħid għalfejn, hija sistema ta' credits Nerġa' nirrepeti, credits huma sitwazzjonijiet li inti trid tgħaddi minnhom li l-gvern jirrikonoxxi li huma sitwazzjonijiet importanti kemm għas-soċjetà u kemm għall-ekonomija u għaldaqstant trid toħroġ mid-dinja tax-xogħol, però għax huma importanti l-gvern jtik l-credits biex takkumula qisek qed tħallas, qisek qed taħdem u qed tħallas il-kontribuzzjoni. Jiġifieri l-fatt li ħriġt mid-dinja tax-xogħol ma jaħdimx kontrik. U waħda mill-affarijiet li daħlet fir-riforma tal-2015 kienet Credits għall-iżvilupp uman. Malta, ir-riżors uniku li għandha hija aħna. U dan huwa rrikonoxxut u huwa l-bażi wkoll tas-suċċess tas-soċjetà tas-soċjetà tas-soċjetà tagħna. Li huwa interessanti hija li l-maġġoranza ta' persuni li jiggradwaw, Fil-edukazzjoni terzjara, qed nitkellmu kważi 60 fil-mija huma nisa. Mela, waqt li s-sistema ta' kredits għall-iżvilupp uman huwa indirizzat, kif hi wkoll kien indirizzat is-sistema tal-kredits biex trabbi t-tfal għal kemm il-mara u kemm ir-raġel, il-fatt li għandna iżjed nisa li jkomplu jistudjaw fl-edukazzjoni terzjarja Qegħdin ngħinu biex tagħmel tajjeb għal dak iż-żmien il-mara hija nieqsa mid-dinja tax-xogħol. U s-sistema ta' credits hija bbażata kif qed taraw hawnhekk. Għandek credits għal lifelong learning u higher education fejn għandek id-diploma u l-higher diploma, mbagħad għandek it-tertiary education fejn għandek degree, masters u għandek PhD fejn inti tieħu numru ta' credits għal massimu ta' sentejn u nofs. Simili għal persuni li twieldu darba bejn il-52 u s-61, l-istess meta nitkellmu fuq lifelong learning u higher education, però meta nidħlu f'further education qegħdin nitkellmu nofs l-entitlement li għandu persuna fin-1962. Riforma wkoll importanti li saret fil-2015 kienet dan. Il-pensjoni, u din għad tkellimna fil-bidu tas-sensiela, il-pensjoni, l-entitlement tal-pensjoni, il-pensjoni ta' min hi l-pensjoni, il-pensjoni hi tal-persuna li jħallas il-kontribuzzjoni. Dan joħroġ mid-disinn, huwa prinċipju tista' tgħid universali fejn għandek sistemi bħal sistemi tal-pensjonijiet bħal Malta. Xi tfisser dan? Dan jfisser li l-pensjoni tiegħi ma tistax tintiret, ma tistax tintiret. Però, kif semmejt qabel, is-sistema ta' kontribuzzjoni tas-sikurtà soċjali mhix għall-pensjoni biss, hija wkoll Hija wkoll insurance, hija wkoll safety net. U waħda mis-safety nets li tipprovdi s-sistema hija li jekk int ir-raġel huwa over over over over 61 u jiġi nieqes, inti kif inhi sistema hi entitled għal five sixths tal-income tal-income tiegħu. Ħafna jsaqsu ma għalfejn mhux il-full income u r-raġuni hija dak li għedt għax il-kontribuzzjoni hija proprja ta' min ħalla il-pensjoni hija proprja ta' min ħallas il-kontribuzzjoni. Però dan il-fatt huwa rrikonoxx ġie rrikonoxxut u daħlet miżura li li jekk inti mara Ħdimt biżżejjed biex tikkwalifika għall-pensjoni f'ismek, jiġifieri ħdimt f'dawk it-tnax-il sena u inti issa qed tikkwalifika għal pensjoni pensjoni f'ismek. Jekk ir-raġel jiġi nieqes meta jkun irtira, inti tuħu l-full pension income tar-raġel tiegħek dejjem jekk il-pension income tiegħu huwa iżjed huwa iżjed minn dik minn dik minn dik tiegħek. Ġifieri biex inkunu ċari, ġifieri jekk inti ħdimt tnax-il sena, ġejt qualified, you are entitled għal pensjoni, jekk jiġi nieqes ir-raġel meta jirtira, inti għandek dritt għall-full income ta' dak tar-raġel. Trid tagħżel bejn il-pensjoni tar-raġel u l-pensjoni tiegħek u tagħżel liema hija l-aħjar. So, daħal dak il-mekkaniżmu wkoll. Issa tajjeb li wieħed jisemmi li li eh, saru ħafna miżuri li bdew mill-2004 biex il-parteċipazzjoni tal-mara fid-dinja tax-xogħol jissaħħaħ. Ta' min jinnota li meta bdiet ir-riforma fl-2004 in-numru ta' nisa li kienu attivi fid-dinja tax-xogħol kien inqas minn 30 fil-mija. Again jekk nagħmlu fast forward għal-lum, għandek tista' tgħid kważi 60 fil-mija tan-nisa llum huma attivi fid-dinja tax-xogħol. Huwa fenomenu biex ngħid hekk, il-miżuri li ddaħħlu minn amministrazzjonijiet differenti juru li kienu suċċess, l-after school support, il-child care, il-free child care centres u miżuri oħrajn juru li kienu suċċess U llum il-mara, illum il-mara tista' tgħid hija, hija jekk nuħdu l-cohort tal-età ta' nisa li huma 35 u inqas, noqorbu, jekk ma wasalniex, viċin ħafna l-medja ta' tal-European Union. Xi jfisser da? Dan jfisser li unlike il-ġenerazzjoni ta' ommi u missieri, ħa ngħid hekk, u kważi tista' tgħid anke l-ġenerazzjoni tiegħi, fejn tista' tgħid il-maġġoranza kienet li r-raġel jaħdem u jekk il-mara ħadmet jista' jkun li numru minnhom ma jikkwalifikawx għall-pensjoni għax ħarġu qabel ma laħqu l-għaxar snin jew it-tnax-il sena biex ikunu jistgħu jikkwalifikaw. Allura meta meta wasal għall-perjodu tal-irtirar kienu qegħdin jiddipendu fuq dik il-pensjoni waħda ta' min kien qed jaħdem. Il-ġenerazzjoni l-ġdida li tiela' issa se jkunu f'sitwazzjoni ħafna aħjar vis-à-vis l-adekwezza tal-pensjoni tagħhom għax kemm ir-raġel u kemm il-mara se jkunu jistgħu jgawdu minn pensjoni kull wieħed kull wieħed minnhom. So, il-familja flimkien il-valur tal-pensjoni jista' jkun ħafna żjed għoli minn dak li tradizzjonalment tradizzjonalment nilqgħu. Dejjem jibqa' l-fatt li again fil-kultura tagħna li l-mara għandha probabbilment hekk tuħu l-medja l-mara taħdem inqas Għar-raġunijiet li tkellimna fuqhom, il-probabilità hija l-mara li anke meta tidħol fid-dinja tax-xogħol wara li trabbi t-tfal se tagħmel perjodu ta' żmien li tista' tkun part-time, allura tħallas kontribuzzjoni inqas, jista' jkun li tieħu reduced hours jew anke biex tgħin lill-familja, il-parents tagħha, eċċetera. Dejjem kif qiegħda bħalissa s-sistema jibqa' ċ-challenge li tal-probabilità li l-mara taqla' dak id-dħul inqas milli jaqla' r-raġel.